tuan rero lai tu ka si. CPRI timi cu Chin Peace Reconciliation and Initiative timi a si. America ram US i ummi kanmah Chinmi biaknak lam pawlkom pakua fon khomi rak dinmi pawlkom si. Hi CPRI hi kan tumtah bikmi cu pakhatnak ah remdaihnak, peace le reconciliation

kan ning a hang i kan reh si ah. Cu ruangah phunpi ulenau nan za tein tuican ro ri ah hin nan umnak hun i sin nan kenmi nan meithal u le nau tein lamah hoi nawn lovin rak thum cio hram dingin CPR min in Jesuh Khrih min in zaangfah kan lo dir si.

Vuleicung hmunkit ummi kan miphun hawi urenau hna nan dihlak Bawi Khrih min nan kut kan tlaih hna. Bawipa nih thluachuahnak in pe ko hna seh. Keimah cu ka min ah Ceu Lian Thang ka si i atu lio CPIR rianṭuannak ah Vice Chairman le CBC USA ah General Secretary a ṭuan liomi ka si. Urenau hna atu lio hi kan ram ah ral kan doh lio a si. Hi kan ral dok lio ah hmunkhat te ah kan ti ding kan si ti kha chim lengmang a si. Cu lio ah cun pakhat le pakhat i theihthiam lonak le kan miphun unau karlak ah i hmuh thiam lonak a um i cu hmuh thiam lonak cu atu cu i dohnak le i kahnak dirhmun tiang kan phan ti thawng kan theih tikah kan ngaih a chia ngai ngai kan lung a rawk ngai ngai. Hi bantukin daihnak remnak hi kahnak in kan kawl lai tiah cun zeiti hmanh ah a dong kho ding a si lo. Cucaah cun atu bakin hi i kahnak le dohnak hi nan rak ngol dingah kan i nawl ko hna. A si khawh ahcun kan i theihthiam lonak hna hi cabuai cungah ṭha tein ṭhut in i ceih i i ruah e cuticun unau kan sinak, miphun khat kan sinak, hmun khat te ral tei ding, ral dohtu ding kan sinak tu hi lam kawl ko hna usi ti kha CPIR min in nawl kan in duhmi hna a si. Atu bak hin hi ka daihnak hi cu rak kan ngol piak hram ulo. Remnak daihnak tu hi Khrihfa kan si, miphun khat kan si, cabuai cung te hin kawl ko hna usi ti kha CPIR min in nawl kan in duhmi hna a si. Tampi lawmnak kan ei. Pathian in Chin miphun zate nih remdaihnak, duhdawtnak, lengtir ram seh.

Cun khan lamah tui thudik lomi India government se Mizoram government mipi pawl kan hmuh sualnak ding se mipi thinphang tertu cun kanmah kan that lo kan ca lo tikah kawl ralkap pawl kan lungawinak men a si kan ca lonak mipi thanaunak le beidonnak khonok thlai chi kan tu tikah ra tampi a buai taktak mi hnak manin online social kan media kan simin tampi saswa thei si Zara phim khur ding kalong ngen du Jesuh Christ minin Pathian minin kalong ngen du rongbol tu kan si bekin Cun atu fangah online ah social media fundraising kan tuah tik kha sala khalam khalam zokhalin tanmi cu nan nei cio ding cumi cu minung dan a si ko sihmanhselaw fundraising kan tuah tikah seh media campaign kan tuah tikah seh huadoknak le ti khalam tanbul nei thlaici kan tu lo ding kal kha kan lo ngen duhmi si fundraising kan tuahmi pawl kal kha tu tik cu ziang ma zat cu kan cawr ri khallam khallam kan tan mi khal kha mipi hnen ah huatnak tlang zat kannak le i ngok thiam lonak ka zai te tu slo ding kan kalo ngen dum asi kan duanak thla kan cham ding pakana kan za ten kan mi pun rem dai na ka pathiani lom tlak mi pun kan si thena ding le min thatya tu kan sina ding thla kan cham chiu ding kan kiang nai bik thon kan mu mi pothon thla kan cham tlang tu na online social media kan pe khana ki ban thazaang mipi hrangah thazaang ah nak le remdaihnak duhdawtnak kan zai te tu cio kha kan za ten kan sim cio keu na tuan tu pawl cu hramlak nan tuan tikah hriam an kai tikah an pal caan um ding remok lo caan um ding politic cu zomok dan tla si cu tikah kan mipi son khan tha ten khan lam khan lam rem lo mi man kha rem dak ko tu kan si ka tha jang thang pek chu kan lo som du mi si pasra paul se ka ran thuai tu paul nu le pa paul mi pi paul mi no kan za ten

kan Bawipa Jesuh Khrih min in nan dihlak na kut kan tlaih hna. Atu hi CPRI min in tlawmpal te forhfial le sawm kan duh hna. Kei ke min cu Steven Tin Yen ka si i atu CPRI ah ngun keng a tuan liomi ka si. Cun a bik in kan Chin miphun cu Khrihfa kan si bantukin a bik in zarkhat ah voikhat tal cu biakinn ah a phanmi kan si. Cucaah biakinn ah thawngṭha chimtu pastor pawl le evangelist pawl hi kan biapi tuk. Cucaah cun thawngṭha kan chim tik zong siseh, kan phun nih a herh bakmi atu daihnak kong siseh, kan lungrual tein rianṭuanṭi le khuasakṭi ding hi thawngṭha kan chimh tik zong siseh, Baibal le kan cawnpiak tik zong siseh hi tam deuh cu kan chimh nakhnga na dihlak kan sawm hna. Cucu atu peace kong, daihnak kong kan chimmi hi kan ram le kan miphun caah a ṭhahnem santlai lawng si loin hmailei caah kanmah caah a ṭha bik lai tiah Bawipa Jesuh Khrih min kan sawm hna. Ka lawm tuk Bawipa nih thluachuah an pe hna seh. Halo, Bawipa Jesuh min nih kut kan tuk u na sa boi ding soi ni tela nga yup na ka khuh. Dek lai pum ka kom chin miphun boi boi.